stop marry this guy na this one wey be say we don bear four children na him pastor open mouth say this kind of thing so the thing cause a big problem for our family i call pastor on phone tell pastor say pastor abeg leave my wife alone leave my family alone i want her to stop the church

and close di shop. Immediately I baff and move out. My wife too baff and move out and go to di church and lock di shop, coming back around three o'clock, four o'clock. So if I come, pipo go dey tell me for my area sey my wife, pipo are looking for her. Everyday she no she no stay for house, for shop again. Ah ah, I come dey shout.

yes wow yes. wow okay okay you know what we go do um, uh, once we go market come back now we go try call her um, uh, hear from her mm. waiting make her they do waiting she they do where uh, uh, why and now the four children where then they they with her be then they with you and the four children they two they with me the day that she come and give me iv invitation this in letter

oh wait you go you go do Na the calling consequences Eh, I oh the consequences of not um, eh, allowing your wife to do the calling now the calling na to Yeah. na to end up with am as a second wife ka again abi na to become pastor wife I don't know. I don't know. now how many I don't know. how many times Him don give your wife money na say you no na na say you no dey give your wife money wey make am dey give your wife money him dey show am care and affection mm. uh, and na say how many times go on. Uh, thank you sir you see eh, all these things that is matter of

all my friend is inside that market maybe everything that we are doing is inside that market i don't go out and drink or anything anything that i want to do in front of my wife mm. i hear you so having a dear friend all the thing that is paying me is that i know that i do it to show her that i love i love her okay all the thing that i'm doing now if you say me and my wife do not take covenant between me and her eh? Uh.

okay now um, uh, you fit send the recorded voice to this whatsapp of this number yes send okay. am send am immediately okay. to this number um, uh, if i don already send um, uh, the the informations wey we need uh, um, uh, the video uh, the audio recording with um, the mm, pastor the pastor so make we play and make una hear before we open phone line for una to begin call mm, so this not the voice of pastor romanos Some them, some them,

anyway na the na the thing wey na and uh, no, most of una no go understand because na igbo na him uh, the guy dey speak uh, uh, the pastor call am the mm. pastor call am uh, come dey tell am say ah this is pastor Eh, romanus ike mm. eh, say the guy talk say he go kill him wife he go shoot am and him wife na the guy tell am talk say eh, if im get recording of anytime wey im talk like that so no no wahala im fit tender am as evidence say but if im no get any recording like that then na im know say eh, e wan scatter im family say the way wey e take scatter im family eh, say make e come use im hand take fix am back say the guy wan marry im wife you know plenty plenty things Come even talk say um the same way when e be say the guy scatter him family wey no wan make e dey with him wife, um say him daughters too say dem no go stay for Man um house. man house. We hear different different things from Ifeanyi, different different things um um na im we bin dey try call you make e no be like say we just do wetin we do we no hear um from you na im we say make we call you. Wetin be the thing wey dey go on with you and your husband? Me and my husband, we don marry for eight years now. So since that time, although e never dey okay, but me now, I dey try make everything dey okay for my family. But I dey see everything say e no dey work. Okay. I don get four children now Mm, for him. mm, For my second, from my second daughter, mm. na him start. From my second daughter. Now waiting start. So when I give birth to the third one, Mm.

Hello, madam. Okay, madam, if you dey hear us uh, uh, for this matter, we go dey we go ask you some questions. You know, we just dey talk, dey talk, dey go. You know? You just dey cap. Hello. Hello. If you dey talk, eh, open your ear to listen uh. to me as well. Now, um, um, uh, we we, we don get small idea of wetin you talk now the at the where where we wan also take am from we go still qualify again to find out some things mm. on top the beating part uh uh the other one wey i wan ask you um na true say im don stop you from going to church and you no gree stop to go to church yes sir okay na true say pastor dey dash you money this is how it happen yes or no ma Pastor does not give me money. Na true say pastor bring valentine gift give you shoe. No. So wetin pastor give you as gift for valentine? Nothing. I didn't, we didn't, I didn't even see him sef. So wetin be the you no see pastor? Uh-uh. Okay, hold on, hold on, hold on. wetin come make um um um issue come dey sotey your pa your husband and pastor um dey talk for phone wey your hus wey your husband dey tell pastor say um make he leave you alone. And because I am going to church, I am going to church. That is the reason. na true say pastor Because tell I am you going to church. na true also say pastor tell you say your real husband dey somewhere dey cry No. so where that story come madam m- i wan ask you something madam you sure say dem never sit down cook up story wey you go talk come tell us na im make you come dey dey come tell us this morning you never cook up story come dey tell us Who is googling story? I now question I dey ask you. Madam, Madam, madam, madam, la, calm down. I dey ask you question. Now your own to answer the question. Your own to answer question. I dey with the question why I ask na say you sure say you not take out time hear everything wey we wan talk on monday uh, then and knowing fully well say we go call you to hear your side come cook up better story you na true you sure say you no cook up better story to tell us na question we dey ask yes or no. I did not cook any story. Okay, now thank you for say you not cook any story. Now the another question I want ask you. Now waiting you and pastor get we make una day close the way we una take day close. Me and my pastor we are not close.

No, that na person wey your Na- husband no know. your husband no know the person not being brother the person talk say your He know pastor the you person. dey hear me Na madam him brother. madam you dey hear me His brother. no be him brother this one na person wey call in on top whatsapp the person talk say your pastor dey fond of to dey collect people wives make people wife dey get issue with their husbands for inside the church. This is a lie. now uh, the person talk say uh, you know say e, e get one prayer warrior wey say e go buy fish for you Who say go buy fish for me? uh, say e go carry you Eh. go chop fish And I do the chat for us for Facebook. no. e get And any where is all this thing coming from? madam hold on on i just dey ask you different question e e also get time wey you talk say um, you no mind to marry pastor

romanus ike eh. nothing concern us with romanus the question wey we dey ask you e get any time wey you talk say eh, you no mind to be pastor second wife eh. i did not say so so how you take talk am he told me that i am going to seduce the pastor in the church

okay so wetin make you run comot for house. wetin make you leave house go stay with your mother. i leave the house because he he he pull off my cloth in the middle of the road he make he strip me naked. i wan ask you one other question thank you say you dey answer all these questions so no be say we dey all these questions we dey ask you na make we clarify a lot of things uh, and abeg eh, we go also like talk to um, uh, uh, uh, other people if possible may you tell uh, pastor romanus make him answer our phone call because he not gree answer our mm. phone call that day in fact i don't know that he switch off phone now um, um, you say your husband they been they beat you wetin make am yes. dey beat you wetin be the thing wey happen wey make am beat you. yes thank you very much. Oh. thank you too. i was doing i was in my shop. Mm -hmm. on every sunday

wey make am dey beat you and also then na one question the second question thank god say you mention zobo e say you pastor wife abi na who say make you begin dey do zobo business say you go don go buy things already to begin carry zobo for head so let me answer these two questions. so that zobo matter. Mm. i look at it so on every sunday nobody dey sell something for church

I no dey go again na because Pastor Romanis don send me away that I have been problem to his church. I should go. I have go. I am no more in their church. Okay, you have go. He has sent me away. Okay, madam, uh, uh, I thank you for all these questions and um, uh, uh, for the beating on you don't talk wetin make am. So you say na only wetin make am dey beat you be that uh, when it, for the na only the church issue na make am dey beat you.

the one e get one wey him get for house wey be say every day him go dey give am money dey feed am both the girl pikin dey feed all of them dey pay school fees for the girl pikin dey do hmm. everything for them. okay now uh, uh, una don dey hear different things wey she dey talk uh, different things when we say we not hear from Ifeanyi. For example, say Ifeanyi get girlfriends when we say eh, one dey around im house wey e dey wey get pikin wey ifeanyi dey dey give train. money wey im dey train another one too wey she don go confront one time wey that one no- tell am say e no know say ifeanyi eh, don marry another one again say ifeanyi dey beat her uh, church issue uh, na im dey make ifeanyi beat her and one or two other things

anyway i hope say una understand um, those of una when e be say dey hear igbo now understand wetin she talk she talk different things for example from the beginning she say she no go waste her kobo to call that girl again meaning say e don dey call the girl mm, and e no dey yield result and e no dey yield result and also she get knowledge of the fact say the guy train her for tailoring This na family member na im dey talk this one. In fact, he also also get knowledge of the police issue, human rights issue. She also get knowledge of the fact say e eh, eh, eh, plenty other things. So tey e don reach point wey she don talk say, in fact, make two of una get out. Make una bear that thing in mind. dey hear wetin she dey talk and wetin ifeanyi dey talk i no dey talk say she she dey lie or ifeanyi dey lie i just dey we just na ifeanyi carry case come na him make us dey chook mouth on top because left alone anyway make we go back to phone with her. Voila. and ifeanyi abeg if you dey hear me if you dey hear me ifeanyi send me your sister number.

you go bring you you, you help woman rights make them bring your load come out from your husband house i even notice say from all this conversation you never qualify yes. your husband why mm. you never use mouth call him your husband throughout all no, this no, conversation no, no. I don't, I, I don't, but anyway but anyway I don't, I don't that one anymore. that one you don't you don't you do don't what

Also, no one cheat on am, the wife go wholeheartedly mm. do the oath with am. That is my own point. Or ah, that's what I think, or I can be wrong. But why you no agree to do with am? I be you not just like anything oath. Or your eye dey outside. Or your. No, I don't want to do anything oath. Wetin the oath dey about? Wetin the oath dey about? Okay. But if you are always going to be faithful with the marriage, Maybe what?

Uh, based on everything where you don't talk, um, I can understand where you, you they come from. Mm. I'm not gonna lie, give you going by going by waiting you talk. Oh, uh-huh. uh, if everything where you talk now true, I can understand waiting go make you behave the way you they behave because you not get any woman where man go they beat where go sit down for house. You not get any woman where man go they cheat on where mm. go happy. Mm. I understand. Uh-huh. But the one where I can never understand now the man of God own. that one make we leave that one for corner that one not concern me you understand because i believe say man for im own house na him be the man of god for im own house mm-hmm. na him be the priest over im own house na him be the reverend over im own house so the woman go respect the man before the man of god the man of god comes last

if wetin you talk na true mm-hmm. if and you do bad the only part wey i no support for you na the man of god own but every other thing if he beat you na bad thing he do wrong that one if he dey cheat on you for your face korokoro dey he suppose dey give you money no go give you money na bad thing him do mm, and if he turn you to a sales girl and if he turn you to a ah. sales girl when he come dey lie say he open shop for you then na bad thing then na lie everything na bad eh. that na if everything wey you talk na true o oh, you understand wetin i dey talk now but since you don talk say you no want the marriage again e no get anything wey go fit happen make two of una come back together for mm. for for make two of una dey as husband and wife again you no sure say anything fit happen again hello hello madam you dey hear me hello i'm hearing you e get anything wey go happen wey go make two of una come back again abi you no just want again ah i have told him and that is what i told the woman right but madam madam i know i know wetin you tell you well see madam madam chegodo i know wetin you tell human right but e get one time wey you dey call ifeanyi baby e get one time wey fine dey call you baby too Mm. eh you understand that time wey love dey sweet All right, the e dey samakwe. chakol na you go give am meat for mouth e go give you food for mouth una two go kiss una You time see that man, there is nothing you do to beg him. Oh. They don't use to beg him. Oh. They don't use to beg him. You can never beg him and he will accept your apology.

Mm. you understand wetin we will not wetin we will dey against for this whole matter na man of god make him dey on him own because what god has joined together they say let no man put surrender mm, at all you get the point now god put us under na na na twelve the man is praying for us o oh. hey, he was the, he, through him i am alive today

Okay, it's okay. It's okay. No problem. I, I don't I don't hear you. It's okay. It's okay, madam. I don't hear you. My question be say why una dey allow man of god or any human being come come sit down for inside una marriage who am i what do i know all the one we talk now and i'm from my own i'm just a common human being